Ka roa nui atu rā ko te watu manawa ki te rangi, ka maioa atu rā ki ngā tini aituā o te wā. Otiia anō, ka roa nui hoki rā ki te pou a te whenua, koia tēnei te mihi ka rere nei, ka rere nei, ki te kāhui ora, ki te kāhui mataora, tēnā koutou, tēnā mai tātou katoa. Ko te kupu o te uru tēnei. Koia tēnei e tū ake ana hei korowai ā-uru mō te reo o te uru oti anō mō ōna pūrongo i puta rā i tēnei wiki. Nā runga i tērā, kia tauiri ake tātau ka tika i tēnei wā ki tā tātau nei pūrongo tuatahi. Ko te tangata nei he wai ake nei nō roto ana mai o Te Āti Aunui-ā-Pāpārangi, arā ki roto i te iwi nei mō ngā iwi o roto o Wanganui. Kātahi, ka rua kei roto o Waitara ki Taranaki e noho ana, e kai waka arikoa i te tangata, ā, ko ia tēnei, ā, me āna nei kaupapa uua. ā, e tōtō ana i te tangata, e whakaarikoa ana i te tangata, oti anō e iti ana i te mauri ora o ki o te tangata. Kei a Te Aroha Broughton Pue ēnei tēnei o ngā kōrero, tēnā, kia mātakitaki ake tātou. Ko te waka koa, te waka ari me te waka menemene ngākau tāngata ngā tino pūkenga o Leon Crean. E pou pāpori pāpā ō tēnei tangata, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo mō Leon Crean.

a close following to 100,000 so it started from 500 we thought oh that's enough you know to 1k and yeah it just started climbing. I raʻi mai a Leon ki Whaitara. E reʻe, e toa pāpā o Pāpori a Leon, ā, e mōʻiotia wānuitia ana e te ao pāpā o Pāpori.

Nā ngā pūkenga ake o Leon ki te waka piki i te wairua o te marea i waka pā atu a TVNZ ki te anga ōtaka waka kaa, waka uruora i te tini me te mano. With social media, with the um, with the skits that I do, uh, is just um, you know, full on comedy.

I went through that as well and a friend of mine came and helped me out so it made me you know open the doors to other people just to give them a bit of humour and you know love and support. Ko te mate inengaro tēteʻi ngārara nui e kaʻa oreore ana. E ai ki a Crean, Ko te waka tairanga i a Ari rāua ko Koa, ei waka piki wairua o tangata, ei waka koa i a tangata, tēteʻi kaupapa nui ōna. Whoever wants to pursue a career within social media, just be authentic with yourself, don't worry about what people say, you're gonna get the in, the pros and cons, you know, the negatives and the not so good, positive, you know, type of.

opportunity to anyone social media yeah not just the like top class people out there anyone can do it. Ko te kupu āki a Leon, kia aro ki ngā pūmanawa o au ka'a, o au māia, kia para i te uara i Wakamua. Aroha Broughton Pui, te reo o te uru. Kāti ake e Leon tēnei rā ka mihi ake rā ki a koe. Tēnā rawa rawa koe i a au ka matakitaki ake rā i a koe, ā, me ngā mahi rangatira e maingia ana e koe. Ka tika, e rongoa ēnei, e rongoa ēnei mō te hunga e noho pāpouri ana, ā, e iti ake rā i te wairua i te inengaro oki. Ahakoa kei roto i te ao te katakata me ērā mahi, ā, wakangaau i te tangata, Arā, nō tēnei hei pou, pou a Tūngāroa, hei aui ake rā i te whānau, i ngā hapū, i ngā iwi, otīa anō i te marea tangata. Ō maʻi, ka mutu pea, ka mutu pea. Ā, ō maʻi e ngaʻau, ō maʻi e wakaoreore ana i te mauri tīkoakoa o tangata, kātahi rā ko tēnei maʻi e maʻingia ana e koe, otīa anō e koutou, me ō muringa anō hoki E tū nei hei pua tautoko ake rā i a koe. Ki ū tonu ki te mahi, e hoa? Mai ia ko ngā mahi, waka, ā, pikingia rā, amoia rā te iwi ki runga, ki runga hai. Kia wehe mai au i te rohe o Taranaki maunga, kia aʻu waka te tonga tonu te āere mā runga i te au matangi tere. kia tae ake rā ki te Manawatū, tērā i a tētehi kapa wāine utu pōro nei. Ā, koia rā ko tō rātou ingoa ko Te Āwiorangi. Ū, te ōunu hoki o te, te ingoa e tātou mā, nā runga i tērā, tēnā, ā, i tēnei wā e tātou me hono atu tātou ki te pūrongo. Kua tīmata te Kapa Āwhiorangi i te whakataetae whutupōro Farah Palmer Cup mō tēnei tau, ā, e hīkaka ana ngā kaitākaro me ngā kaiako katoa kua tīmata tā rātou tau tākoro. Yeah, look, I think it's just seeing um, young girls come through, develop, uh, and actually stay in the Manawatū area. Uh, Manawatū's

He nui ngā pūkenga me ngā wheakotanga tō te kapa nei, me ngā kaitākaro pēnei i a Winiata, Rachel Rākatau, rātou ko Reana Ferris, heoi, e aro atu ana ngā whatu ki ngā kaitākaro hou me te pātai ia ka pēhea tā rātou tākaro ki tēnei taumata whutupōro.

He take nui ko ngā tikanga Māori, me te hāpai i ngā tikanga katoa o ngā kaitākaro katoa o te kapa. He mea whakakotahi i te kapa hei whānau kotahi, nāwai nā wai i hanga mai i tētahi āhuru mōwai mā te katoa kia ngākau tapatahi ai. Culture's taken a long time, it's not just something that we've developed in one season, it's probably taken the last four, four to five seasons, but I know that

I hinga te Kapa Āwhiorangi i ō rātou kēmu tuatahi, tuarua anō hoki o te tau. Ko te tino hiahia a te kapa, kia eke panuku i roto i tō rātou tukinga ki a Counties Manukau hei te Rāhoroi e tū mai nei. Tēnei hemi te reo o te uru. Tēnā koe e Tema, Mouī, ā, ka kawe mai tēnei wāhanga, oti anō ki a koutou e te tira wāine, āna, ā, e kawe atu nei i tēnei o ngā tino tākaro o te ao a Nuānui, ā, te ao a Aotearoa, te ao Māori, ko tātou katoa e rata nui atu ana ki te utu pōro. E rawe te kite atu i rā i a koutou e whanake mai nei, e whanake mai nei, i roto i tēnei o ngā kātū tākaro a tātou. Me te mea ko koutou rā e wāhine mā, ā, he mana toa tonu tō koutou, ana i kakawe ai tēnei āhuatanga. Nō reira e te Awi o Rangi mā, ā, kia tikina atu rā ko tērā toki ko te Awi o Rangi, ā, ko tā koutou wai kia rite anō te koi Kia rite anō tā koutou panuku me tā koutou turuki a ki te toki nō runga o Aotea tonu. Nā runga i tērā e te iwi e, ka tika rā kia mihi kau ake ana ki tēnei tira, arā, tēnei tira utu pōro e ngā toa, tamawāhine, mauri, tū ki runga, mauri ora ki a koutou. Kāti ake, mai o te roa enei o te manawa tū, ka otuotu rā te manawa, ā, i wakaoki ake rā i a au i runga tonu i te, me kī, te karenga o te tai i tēnei wā, kia tae ake ai au ki te ngutu awa ki te pua o Wanganui awa, kāta i au ka piki kau ake rā ki uta, ki ngā kārangarangatanga o uta, Ana, koia tēnei i koe ki ō ngā wāhanga o te Awa Tupu o Wanganui. Tērā ia tītī kaupapa mate ūnga tamariki. He waka piki mauri, he waka pūioio, he waka ka'a, arā, he wāngai hoki i a rātou ki ngā kawa me ngā tikanga. Ko te ranga taio o te ingoa, Awino, i runga i tērā kōrero, kia oʻo ake rā e te iwi, ana kata i tātou ka mātū atu ana ki tēnei o ngā pūrongo. E whakaari ana mō ō rātou mātua, e whakaatu atu ana i ō rātou pūkenga mātauranga oki mō ngā taonga puoro. Nō te rōpū Te Ranga Taiaho rātou mō ngā tamariki ki waenga i ngā tau 11 ki te 13 nō Te Awa Tupua. Ko Titi Pānga ki te ako Pānga ki ngā taonga puoro ka mohio koe e ngā taonga ngā kātū taonga um pērā ki ngā uri o Tangaroa ko te pū pakapaka, pū moana, pū tātara ērā mea katoa. Kei a ia taonga he waka papa kia hono ki ngā atua. ā, koinei te āhua o te mātauranga e waka akona e ngā tauira o te ranga taioho tō rātou hononga ki ngā taonga puoro kia mōio mai rātou ko wai rātou. Ko te hua matua pea mō, mō, ā, kua puta i tēnei kaupapa, ā, ko te whakahihitanga i runga anō i te ngākau waka iti o ēnei taiohi ki tō rātou ahureatanga. ā tō rātou Māoritanga me kī, me tō rātou wanganuitanga he pakari te tū, he maea te tū, he kaha nō rātou ki te kawe i ngā tikanga e ai ki tō, ki te kāinga nei, ā, ngā mahi a Tama Kōrero, a Hinewaiata ki runga marae, Ā, ki mua rā ngā mahi ki roto i te ware ki te manaakitia e ngā manuhiri, te horoi rihi, te waka tika i te marae, ā, he pīrangi, he, he, he hiahia nui nō ēnei taiohi ki te kawe i ēnei tikanga o tātou kia ora ki te āpōpō.

E i te atua ona e hata u hin aro e paraparau. Tarara te reira hoa wa tauir i i o matou e parahuia e whare. U nei i Aotearoa ware e. Te rara i o i o matou e parau atoahia are whare ware are. Hoʻe no te whare. Ahua orite, engari kore. Tino orite e te wa ka wero to arero. Ka ahua mohio he aha nga kupu, oh, nga, he aha te whakamārama o nga kupu, engari he ahua ano. Kaore he tino, um, māmā ki te ako i nga waiata. Ko tētehi o ngā mea tino manahau mō te rangataioho, ka aere rātou ki Tahiti ei te mutunga o tēnei tau. Mō ēnei rangatai, ka waiwāi rātou ki te ako i te ononga o te iwi Māori ki o rātou wanaunga ki Tahiti. Mea maoro

mō tupuna nā Tahiti haere i haere mei i Aotearoa. Nō reira mātou o wau e te te hei mou hoa, wa hin aro mātou e nati nati whahau i te ie mou nun a to tatou. No te mea ho enun a tatou. I te taenga mai o taku waene a Melinda, haramai ia ki te kapo i nga rautaki waka ako taiohi hei arataki i a ratou ki roto o Tahiti. Ana, nana ano te reo poeri ki a Te Rangataio. Ā, ki haere atu rātou, ā, ki te waka tū uera i tō rātou kura, nē, ko ēnei taioi kua, kua noho hei ranga wairua, ā, mō ā tātou tuakana, and e tika rā mā tātou, mā ngā teina e hoki atu, ā, ki te manaaki i tērā tono. I te mea, e ui kotahi ngā tāngata o Te Moana-nui-a-Kiwa, nō reira, tō koutou maringa nui te rangataioho mō tō koutou aerenga ki Tahiti. I runga rerekura te reo o te uru. E Ihu, tēnā rawa atu koe i oki ake rā ki ngā kāinga tupuna o ō tāua mātua tonu, ngā takaanga waewae a koe i mākona mai i te pō. Oti anō, ki a koe oki e te karanga wanaunga e Arana, tēnā koe, Rama, ā, ko koe tēnā e Ka kawe nei koutou, ā, ko tō nui e manaakina i ā tātou tamariki, e kite ake ana, e whakaakona ana ki ngā tikanga tuarā, koia rā tērā ko ngā taonga puoro, koia rā tērā ko te reo me ōna tikanga, koia rā tērā ko te kai ā, tupuna, ka whāngaia atu rā ki ngā whatumanawa o ā tātou tamariki. Me te ono anō ki Taiti, e ai ki ngā kōrero koe rau ki te whenua i ara mai ai te tupuna rā a Kupe. Ā, i mua tana taenga atu ki te awa wakanui tonu, ā, nō reira ko koutou tēnei e eki mai nei ka tika te ingoa, ranga, taio, e oho nei, e oho nei koutou e te ranga tamariki, anā, hei oranga pūmau, hei oranga pūmau mō te nāianei me te āpōpō. Nō reira, te ranga taio, ā, tū te oooh, tū mai rā e te tai, tū mai, ā, i roto i te ranga kotahi. I roto i te ranga kotahi, amo ia ngā taonga a kui mā koro mā i te pō. Ā, kei te whakarite mai ai mō te waka taetae nui e kīa nei ko te MPC, Bunnings MPC, ā, tēnei o ngā waka taetae, ā, nō reira nā runga i tērā kōrero, ā, nā, ka kai au ka wita atu, ā, ka wita atu ki wea, ka wita atu rā, ā, ki te Manawatū anō, ana ki te Manawatū Turbos. Tēnei o ngā tira, tēnei o ngā ā, rōpū tākaro, utupōro tonu atu. Koia rā tēnā, te matapū taketake o te pūrongo te wai ake nei. Kei te rite mai te kapa whutupōro Manawatū Turbos kia tīmata mai te whakataetae Bunnings MPC mō tēnei tau tākoro 2022. Ka tukui atu rātou ki te kapa o Ōtautahi i te rauna tuatahi o te whakataetae. Ko Jason Emery toku ingoa, ko Ngāti Haoa me Ngāti Maniapoto ngā iwi.

Yeah, it was just awesome to experience the culture. I've got a wife and three daughters, so for them to experience that as well, it's pretty special. And the rugby side was pretty good too. Uh, you know, got back to enjoying footy again. Ko te kai whītiki a Te Kāmeka Howden nō te iwi o Tūhoe, he kai tākoro hoki ia mō te kapa Ōpango Māori, i tuki atu ki te kapa Airini i roto i ngā wiki tata.

Most of, most of my cousins and aunties, uncles all came down to watch. So he was one of, one of the best. Ko Sean Paranihi, he uri nō Ngāti Tūwharetoa, he tangata māro, he pūkenga nōna ki te tākaro i te tūranga pou waho, pou roto anō hoki. I hoki mai ia ki Te Manawatū i te tau 2017, whai muri i tana nohonga i te uniana whutupōro o Ōtautahi, E hīkaka ana ia ki te tākaro ki tana uniana whutupōro o mua hei te pō Rāmere e tū mai nei. Ko Sean Paranihi toku ingoa, ko Tongareiro te maunga, ko Rangitīkei te awa, ko Ngāti Tūwharetō te iwi, ko Ngāti Waewae te hapū, ko te, te tīkanga

Yeah, really look up to those two young guys who kind of lead more through their actions. Um, so they're always uh, setting really good examples. So the rest of our young fellas can kind of uh, look look to and kind of um, follow in their steps. So yeah, it's really good. They uh, lead from the front. Uh, yeah. He take nui ko ngā tikanga Māori me te hāpai i ngā tikanga katoa a ngā kaitākaro katoa o te kapa. E tupu tonu tērā āhuatanga ki waenga tonu

I aue, mauri, mauri, mana, mana. Koe ra nga taonga ei arai, ei arataki i a koutou e te Kahui Turbo. Ko koutou ra tenei ka turuki atu Ana ki tērā o ngā kapa nō roto ana mai o Te Waipounamu, ā, e whakataetae nui kei te aere, engari nā runga tonu i ngā kōrero a tēnei o ngā pūrongo e mea ana kua rite kōtano, kei te pihi ake, arā ētehi tautō i tō o te tākaro kei roto i a koutou, arā ētehi kua pihipihi ake, katahi anō ka kuhu ki roto, nā runga i tērā, waea, waea ko Te Itikaurangi ki te tū o ū koutou me he maunga teitei. Nō reira e Turbo mā, ā, kia manawa toitū rā koutou i roto i ngā kakawenga katoa, ā, kia tau tonu ake rā ko ngā manaakitanga, oti anō ki ngā tīma katoa, ki ngā tīma katoa. Engari pai tērā te rongo ake i tēnei pūrongo, ā, e te oa, e te ma, ā, ka rawe rawa, ka rawe rawa. Nō reira ka tutuku tonu atu rā te kupu o te uru me te reo o te uru i ngā mihi ki a koutou. Me te mea nei e tuku ake ana te kupu o te uru i ngā mihi ki a koutou katoa e ngā kaimātakitaki mai i tēnei o ngā otaka, tēnā rawa atu koutou, ā, i puta mai ai me kī ko te mana kua kōrero ka au ki te kōrero mō te mana i roto i ēnei otaka, ko te mana o ēnei o ngā pūrongo i takea mai i uea, I takea mai ngā ware, e toru ngā ware, ko te reo irirangi o Te Kuremako o Taranaki, ko te reo irirangi o Wanganui, me te reo irirangi o Rangitāne. Koia, nō konā tō mātou mana, ā, e wererei atu ai ēnei o ngā pūrongo ki te iti, ki te rahi, ki te ngaue tangata. Nā runga i tērā, e ngā kai ō mai ngā pūrongo nei, Ka nui, ka nui, ka nui te ngākau ki a koutou. E ngā kaimātakitaki whakarongo mai, tēnā rawa atu koutou. Koia tēnei ko te kupu o te uru e mihi ake ana ki a koutou, otirā anō rā ki te māngai pā o te pūtea tautoko, tēnā rawa atu koutou. Ko au tēnei ko Rowley Fortune e tuku nei ngā kōrero i tēnei wā, engari kia tau tonu ngā manaakitanga o te ka'a runga ki ngoi a tātou katoa, aumi e, ui e,